Eý, haýwan! Näme o bäri islän wagtyň gelip gider ýaly parkmy? Soň sapar duýdurýan. Ýene şu herekediňi gaýtalaýsaň, göniň göniň çekerin.

Ho başlyk.
Eziz hany?
Ýer dol.
Eziz? Başlyk, Eziz entegä gelenok. Ýöne. Eşitýäňmi dos, meň wagtym azrakda. Bar, kliýentleň ugrat. Bolýa başlyk. Barýan agam jan. Eziz gelensoň ýanyma gelsin. Bolýa bolýa başlyk, düşündim.
Razmerler barmy? Hawa agamjan, razmerleň ähli görnüşleri bardyr.
Başga reňkleri barmy? Hawa agam bar. Görkezäýdä. Ine agam Nautica brendi Amerikan brendi bolup biziň dükanymyz bärde resmi diler bolup durýar. Ene namyňada gaty ýokumly bolup haçanda geýeňizde egniňizde ýok ýaly bolup oturýar. Hany göreýin. Agam ynanyň eger siz muny geýseňiz gelnejem sizi öňküdenem beter söýer. Hähi şoňa ýarasa bolýa. Özem bu komplekt diňe köýnegi dä balagam bar. Balagam barmy.
Hawa agam balagam edil köýnegi ýaly endamyňa rahat ýokumly. Bollanda mundan alýan.
Salowmalikim agam. Waleýkim essalam.
Size şulardan gerek. Çagalara ine bärik geliň. Ine agam Polo brendinden çagajyklaryňyz üçin ýörite eşiklemiz bardyr. Bulam ýaňky aýdyşym ýaly endamyňyza gaty ýokumly. Wiý galyberse dagam çaga eşiklemiz üçinem ýigrimi göterim arzanlaçam bardyr. Onnoň ine gyş üçinem şular ýaly galyň joraplamyz bar. Arkaýyn boluň, aýaklaryňyzy rahat, ýyljak saklaýar. Bambuk materialda da barmy? Hä, ine şular ýaly bambuk joraplara diýýäňiz. Hawa, hawa. Şular ýaly çal reňkde, klasika bilen, sport eşik bilen geýip bilýäňiz. Agam, ine alyň, nesip etsin. Biziň Kodboxer dükanymyza gelip duruň. Nesip bolsa, hökman.
Sag boluň.
Wiý, agam, indikide hökman çagalaram alyp geliň. Bolýar, bolýar.
Şu çal bilen gara reňki saýladyňyzmy? Hawa, şularam oşaý. Hä, boldy, boldy agam. Bir, iki, Agam ine bu-da salowmaleýkim. dämi?
Eziz, seni başlyk çagyrýar.
Bu zatlary maňa ber, bar. Bolýa. Agam jan, başga haýsylaryny alaly? Ähä, şulary. Bu görnüşler nähili, bulardanam alaýynmy?
Başlyk mümkinmi?
Eý sen nähili adamw? Men saňa öň näçe gezek aýtdym. Ýeriňi taşlap gitme, giçaga alyp gelme, işiňe ünsli bol diýip.
Wepa. How.
Men gyssagly gitmeli bolup durun. Şu wagt ejem agyr ýagdaýda diýip goňşymyz jaň etdi. Başlygyň ýanynada adam kän welin. Sen eglenmede arkaýyn gidiber. Başlyga-da özüm aýdaryn. Sag bol dost. Bar sagaman bar.
Eý, haýwan! Näba aýdylýanlar gara ýere aýdylýarmyog saňa diýýän! Näme o bäri islän wagtyň gelip gider ýaly parkmy? Magazynyň içi adamdan doly, sen bolsa nirde näme işläp ýörüň belli däl. Soň Sapar duýdurýar. Ýene şu hereketiňi gaýtalaýsaň, gönüň gönüň çeker.
Düşündiňmi? Düşündim başlyk.
Bar ýok bol.